Сәләм, дуслар! Сәләм, Йомшак! Сәләм, Сәрбиназ!
Тиздән! 8 март! Апалар, кызлар һәм әниләр бәйрәме! Йомшак! Ә син әниеңә бүләк әзерләдеңме соң? Әйе, рәсем ясаган идем. Әйдә син аңа гел чәчәк тә бүләк ит. Гадине түгел, ә зәңгәрне! Минем ак, кызыл, сары гел чәчәк күргәнем бар. Ә зәңгәрен юк, Сәрбиназ. Ә сезнең зәңгәр гел чәчәк күргәнегез бармы? Ул зәңгәр гел чәчәкне Кайлардан гына табыйк икән соң, Сәрбиназ? Йомшак, без хәзер ак гөлчәчәкне зәңгәргә буйбыз. Чын тылсымчылар булабыз. Син әзерме? Әзер, Сәрбиназ. Миңа бик кызык бу. Моның өчен нәрсәләр кирәк була соң?
Бер ак гөл чәчәк. Банка белән су. Кашы. Хәм зәңгәр төстәге буяу. Суга зәңгәр буяуны салабыз. Әлеге эремә ашык төстә, ләкин артык куе булмаска тиеш. Чәчәкнең яфракларын өзәбез. Сабагын 2 сантиметр тирәсе кисеп алабыз. Гөлчәчәкне банкага утыртабыз. Хәзер инде бер көн көтәсе генә бар. Бигрәк озак икән.
Вакыт тизрәк узсын өчен, әйдә мин сиңа Салават күперенең Беләсем килә проектында чыккан Видеосын күрсәтәм. Ул да гөлчәчәк турында. Әйдә, мин видеолар карарга бик яратам, Сәрбиназ.
Гөлчәчәк. Роза чып-чын чәчәкләр патшабикәсе. Татар телендә аны гөлчәчәк дип атыйлар. Археологлар фикеренчә, бу чәчәк кыргый табигатьтә 35 миллион ел элек барлыкка килгән. Ә ике мең ел ярым элек аны борынгы Кытайда матурлык өчен үстерә башлаганнар. Бүген роза, бакчаларның һәм паркларның чып-чын бизәге. Ә кыргый гөлчәчәкне урманнарда очратырга мөмкин. Роза каты һәм туры сабаклы куакта үсә. Куакның биеклеге егерме сантиметрдан алты метрга җитә. Сабакларында очлы энәләре була. Шулай да бер энәсе дә булмаган гел чәчәкләр дә бар. Син беләсеңме, бу чәчәк, чия, абрикос, алма, шәфталу, слива, груша һәм миндальнең якын туганы. Роза төрле зурлыкта була. Дөньядагы иң кечкенә роза чәчәге, си, испан теленнән ул әйе дип тәрҗемә ителә. Аның диаметры нибары 5 миллиметр. Иң зур чәчәкле розаларның берсе Поль нейрон. Аның чәчәкләренең диаметры 20 сантиметр. Ә дөньядагы иң зур роза куагы Леди Бэнкс. Ул 740 квадрат метр мәйданны били. Бу чып-чын футбол мәйданчыгы кадәр. Гөлчәчәкләр төрле төстә була. Розаның һәр төсе нәрсәнедер булса аңлата. Кызыл розалар яратуны, Аклары чисталыкны, сорылары шатлыкны, аллары соклануны, кызгылт сарылары горурлануны, зәңгәр сулары хыяллануны белдерә. Ә менә кара розаларны аерылганда бүләк итәләр. Син беләсеңме, безгә кара булып тоелган розалар чынлыкта кара түгел, ә куе кызыл төстә. Розаны ашап та була. Аның таҗларыннан кайнатма кайнаталар, желе һәм бал ясыйлар. Киптереп, чәй итеп эчәләр. Роза таҗларын салатларга да салалар. Аларда С витамины бик күп. Гөлчәчәк, бик хуш исле чәчәк. Болгариядә розадан хуш исле май ясыйлар. Бер грамм роза мае ясар өчен Ике мең гел чәчәк кирәк. Менә нинди икән ул чәчәкләр патшабикәсе.
Менә безнең чәчәгебез дә әзер. Ул хәзер ак түгел, ә зәңгәр төстә. Ә бу ничек шулай булды соң, Сәрбиназ?
Бу биологик тәҗрибә үсемлекләрнең туклану схемасын күрсәтә. Чәчәкнең тамыры һәм җир өстендә чыгып торган өлеше бар. Су һәм башка туклыклы матдәләр тамыр системасы аша җир өсте өлешенә керә һәм үсемлекне тулысынча туендыра.
Кызыклы тәҗрибә өчен рәхмәт сиңа, Сәрбиназ. Чәчәк синең күлмәгеңнең төсенә дә туры килә. Әнием дә бу бүләккә бик сөенер. Рәхмәт инде йомшак. Очрашканга кадәр, дуслар.
Сау бул, йомшак. Сау бул, Сәрбиназ. Сау булыгыз, дуслар.